Uh, kei cu tunai i theory panga ti ka chimmi te kha ka chimmi khi si tahchunhnak ah England ti bantuk ahcun uh, Anglican nih a hruaimi ah khan Bible kha study ṭha tein an cawng ti kha Maka um cangmi kha si cun Germany ah hin tanga an kai hnu cun religion timi kha Orthodox le Catholic le Protestant le cun religion le ti bantuk khan an thawk cang an cawng cang i atu na question tu kha cu Bible ti kha focus khan vun tuah cang cu mu cucaah cun keimah i America i ka hmuh ning ahcun tahchunhnak ah Federer ram a si i state nih self-determination an ngei maw ngei lo timi kha maka kha khuaishin ka tuah. Macucun va si kho sehlaw ba Khrihfa biaknak an chimh hna bantuk khin percent tlaih an tuak lai i cu zat siangngakchia um ahcun cu bantukin option um lai ti bantuk an tuah khawh ahcun ṭha ngai tiah ka hmuh. Natein Khrihfa lawnglawng ti bantuk an tuah ah khan cun ṭhatnak nakin khika chungah khan buainak hna a um deuh hnga maw timi kha ka lung chungah a um i tahchunhnak ka chim ahcun Chiaman University paohpaoh ah cun thlacamnak um dih, Muslim zong thlacamnak Khrihfa zong thlacamnak kan ngeih dih, a hmun te kha um dih. I chim duhmi cu Khrihfa lawnglawng thlacamnak tuah ah khan cun khi piahtana kha can saupi caah khan piahtana um kho tiin ka hmuh i cucaah cun Baibal cawn cu ṭha maw? Ṭha, natin amah a lawng khin cun a ṭha, can sau caah a ṭha men lai lo ee timi te khan si rih sehlaw cuka cuka ah cu bantuk percent ṭih ah timi kha cu phundang va si sehlaw ka chim duhmi kha a fiang maw ka thei lo. Atu ah hin Texas i an timi hi ti vei si Bible-infused curriculum ti an ti le mu Bible ca cawnnak zeimawzat kha Bible ca chimmi zeimawzat kha an hun telh chihmi khi si re cu tang chiu tang nga tiang lawng si rih tang chiu tang nga lawng si rih cu ahcun siapum nih a van halmi bantuk kha US cu state nih khan nawl a ngeih bak le Texas zong kha amah bak nih nawl ngeih. Cu hmun ahcun state hmanh nih khin school district pawl mu khin a kan impose sualnak nawl nei lo. Offer tu a tuah khawh le tahchunhnak ah siang pakhat district pakhat ah sianginn a za neimi nih khan ah kannih district ahcun hihi proposal tuhmi kan lak ve lai ti an ti si ahcun cun siangngakchia pakhat ah dollar sawmruk lengmang an chap ve hna la. Kha tikah district pakhat ah cun a siangngakchia million pakhat an nih si ahcun million sawmruk a van i chap ding mi cu duh lo khan um ve dah lo caw kha tikah khan khakhat si. Le tahchunhnak ah a chungah ti pawl hna dah i tel. Uh, tahchunhnak ah uh, science hna cun Bible ca cu cawng awk ṭha lo cu mu. Nabalte in poetry ti bantuk, literature ti bantuk mu ca carelnak ti bantuk pawl hna i tel. Hi tahchunhnak ah Rom tuanbia hna cawn tikah cun Jesuh Khrih kong zong kha kan chimchih khi hau cang ti bantuk maw? Cun mi pakhat nih a ram le a miphun caah a rianṭuannak kong he pehtlai in carel dingmi tuanbia ah khan Esther tuanbia hna khan rel ṭhan hna ti bantuk khi si ko cu. Cun tahchunhnak ah Jesuh Khrih zong a cawnpiakmi golden rule maw, mi nih ka cungah tuah hna sih ti nih duh bantuk midang cungah ka tuah ve ti bantuk pawl kha. Kha bantuk pawl kha si i khakha Baibal ca le tha na cam lai ti na zumh lai ti bantuk pawl khi unblock force hna ti bantuk in kan ruah sual si kan cun fak tuk kan ruah sual men lai. Kha bantuk kha si lo. Kha bantuk uh, element te kha an van lak na si. Cucun biapi ngai ruat i ka ruahmi cu Baibal ca kha academic dir hmun in maw si lo sile educational tool caan in chim hna, devotional caan si lo maw? Phun an chim ahcun biaknak dang ka sawiselnak ca le pastor pakhat nih Khrihfabu chungah maw dak chinkhat kan chim bantuk khin va chim dak ka si lo. Bible ca zong cu literature pakhat si ve cu awh. Literature pakhat si. A si lawng hmanh si loin nitlak lei ah Bible ca cu sullam ngei tukmi a si tikah khan carelnak ca biafang maw catlang pawl tuanbia pawl relnak ca Bible ca cu ṭha tuk ve na si tikah tahchunh ah kanmah Laimi nih Laica kan cawng lai kan ti tikah Bible ca kan rel ter tawn hna bantuk khin Ca pakhat English ca cawnnak ding caah khan tahchunhnak ah King James ti bantuk hna kha an rak cawnter hna cu mu, an rak relter hna. Le kha bantuk lei khin a si. Cu zongah cun ka chim bantukin by force a ngah lo. Anmah school district nih duhthimnak nawl an nei. Le kha kan ti ve ko lai hi a min kha Blue Bonnet, Blue Bonnet Curriculum ti an ti le mu. Hi kan lak ve ko lai ti an ti si ahkhan cun siangngakchia pakhat ah dawr sawm ruk duh mah in state nih khan sponsor tuah ding si tikah khan Maka phaisa ruah zongah khan aa lak khawh ngai cun kha chungah siangngakchia kha opt out a duhmi nih a cawng duh lomi zong kha cawn khawh lonak nawl an ngei bak. A cawng duh vemi caah khan cawnnak lam cu um ve ti khi si le kei cu hi cu thil ṭha tuk bak ah kei cu ka ruah ko. Aa cu ruangah thazaang pek dingah ka ruah. A dang zong nih Oklahoma nakin cun an tuah cang lo mu. Hey, a dang zong nih hin an hun zulh dingmi ka cu ka duh ngai. ti.
Mei ah nan theih bantukin US ahcun sianginn ah mah bantuk caw hi a ṭha maw ṭha lo ti ahcun kei cu a ṭha lai tiah ka ruah ko. Zeicatiah cun US ah a tam bik cu majority cu Khrihfa kan si. Cucaah cun cawn hi ṭha ko. Asinain belte in hramhram mi cawnter kha cu ka ti bak ve loh. Zeicahtiah Jesus ah cun miphun kip kan um, biaknak phun kip kan um tikah khan mm. Khrihfa uh, biaknak kong hin an cawn hrimhrim la ti kha cu force kan tuah ding hna silo ti kha keimah ka pom ning te si. Asinain sianginn ah a duhmi ni cawng hna seh timi kha cu ka ṭha tukmi a ka ruah. Cucun cawn awk tlak zongah ka ruah fawn. Mm. Zeicahtiah Darwin, Darwin theory te hna an hei cawn ko cu mu. Evolution theory te hna man an cawn ahcun zei ruang ahdah Christian theory zong cu kan cawn ve ko lo. Cutin zeiruangah dah LGBTQ pawl story pawl hna atu Democrat state cheukhat ahcun LGBTQ pawl si hna seh cucu atu same-sex marriage a tuahmi pawl an story tete hna zong kha an cawnter ko hna le zeiruangah dah Bawi Jesuh a kan khamhtu a kan tlenhtu kong zong cawn zong cu zeidah a sualnak um maw? Cucun Nawlbia pahra zong cu Sianginn i va tar zong cu zeidah a sualnak um? Nawlbia pahra khi zoh hmanh u law khoika biaknak le khoika miphun si zongah maw, nunphung lei in kan zoh zongah siseh, biaknak mit zong in kan zohah siseh, nawlbia pahra khi a chiatnak pakhat hmanh ka um lo, ka hmu bak lo. Cucaah cun zeidang zeidang LGBTQ te hna hmanthlak an va tar len nak cha cun kei cu nawlbia pahra an tarmi cu ṭha tuk ah ka ruah. Cucun zuaisiang tampi ah sex education nulepa sualnak kong an cawnpiak ko hna le zeiruang ah dah Baibal ca proverb te hna cawnpiak cu a ṭha tuk si. Ziah sek kong hmanh peng cawnpiak ko hna cu. Ti ko lo ma? Le cucaah cun kei cu thil ṭha tuk an tuah tiah ka ruah. Atu Texas zong siseh cun Arizona state te hna zong hi thil ṭha tuk an tuah tiah ka ruah. Le nan theih bantukin US cafawng ding father hna cu nan theih bantukin US ram a dirtu hna cu nan theih bantuk England ram in hika ram ah zalong te Pathian biak duh ruangah a rami an si i mah kha lungput te khan US ram pi hi an rak ser le US phunghrampi khi zoh usih law Khrihfa sinak hi ai kalhmi pakhat hmanh um lo. khaning te khan US rampi cu kum zahnih chung kan kal kan kal ko asinain ramdang in biaknak phun tampi an hong lut miphun tampi kan hong lut nunphung tampi kan van i luhpi biaknak tampi kan van i lut luhpi tikah khan zeidah hong chuak kan ti si ahcun mah kha culture shock timi le te khi civilization crash kha a rak chuak ko cu kal chia sok ti kha rak chuah tikah khan mah ti khan kan van i su deng le te khati khan atu i US phung hrampi a sining pi zong kha zei kan ti lai Khrihfa phungning tein Khrihfa nunphung he tluangtlam tein i rem tein a rak kal komi kha atu ka van chim bantukan biaknak phunphun hong luat mi phunphun phun kip tampi kan hong luh tikah khan Even khatikhat a van i su dengmi ka si ko. A ngaingai kan ti si ahcun atu tu ahhin Khrihfami hi tampi Democrat pawl President pawl an ṭuan chan ah siseh cucun left-wing liberal a hrang deuhmi pawl nih an uk an penmi state cheukhat ahhin cun Khrihfa pawl hi namneh deuh kha cu kan tong ko ti khin kei cu ka hmuh ko cu. Zeicatiah acozah bak nih uh, promo a tuahmi hrimhrim in ai palh tuk ti ka ruah. Acozah nih cun mi zei cozah an kai zongah Republican an kai zongah Democrat an kai zongah zei biaknak hmanh kha promo an tuah dingah cun ka ruat lo. Asinain atu Democrat pawl nih cozah an kai poah ahhin same sex zong promo an tuah cun LGBTQ te hna zong promo an tuah tukmi khi acozah pakhat i promo va tuah tuk kha kei cu a herh bak ah ka chia lo. huaihau te hna an au an au i uh, transgender te uh, hna uh, puai an tuah piak mi te hna cun LGBTQ te hna uh, puai an tuah piak mi te hna kha cu kei cu a tha ka ruat lo cucaah cun uh, tuan deuh ka chim bantuk khan sianginn i babul cha chon cu kei cu a tha baka ka rua a pom zong ka pom asina belte a ho hmanh for ding chi si lo ti kha uh, keimah ka pom dan te kha ka van chim ta mi sin kai lawm Hi kong he pehtlai in siasia ro ding ah nangmah zong nih na van hmuh ning te vang kan chim ta bang. Uh, a tawi tein ka chim lai i November thla ni kul le ni ni ah kan dung zarh ah khan Texas Education Board Texas State Education Board nih upari pakhat an sermi kha tu kan chimmi kha a si i zeizong a si ah Bible infused teaching kha cawng lo a ngah lo si loin incentive in an pekmi kha ṭha ngai ka ti. Khakha mitu Reverend Van nih zong khi fiang ngai a rak chim cang i cun American khi thil pahnih i um in ka hmu. Sia Van nih zong a fianter cang i federal ngaingai an si caah anmah state asiloah school district nih khin sungphiatchiat nawl khi ṭha ngaiin an ngei khawh i Texas nih cun mah kha hmang in an federal right kha an hmang i anmah state ah khati khan an tuahmi kha a si. Texas ahcun sianghngakchia million panga an um. Mah chungah KG Tungeran in phun nga tiang elementary sianginn ah Bible uh, infused teaching kha a hmang duh nih nan hmang khawh nan cawngpiak khawh a hmang ru lo ni by force um lo asinain incentive tangka kan pek lai timi kha a si i a fair ngai in ka hmu cun pahnihnak ah uh, American ram i state pawl kha Bible Belt an ti. Bible Khrifa a zummi a tammi state kha North Carolina khi pakhatnak a si. Texas kha pahnihnak a si. Bible Belt chungah zong hman mu. Cucaah Texas nih mah bantuk an ti khi cu anmah right kha an hmang ko tiah khin ka hmuh i cun ka zoh ka zoh i an upari tuahmi kha uh, uh, Uh, cawn lo a ngah lo si loin a cawng duh sianginn nih an cawng lai a cawng duh lo nih an cawng lai lo ti kha a si ahcun a, a fair ngai cun uh, an kami an lesson zong kha khi Bible ca cawng ding ti kha si loin mitu siavan nih a rak chim cang i golden rule te hna cun history kan cawn tikah Jesuh cu zei bantuk a si ti te hna kha tlawmpal te cu cawn ding an ti timi kha si i A ṭha tuk ko tiah ka hmuh. Cu founding father pawl kha Baibal Khrihfa base i eh, American ram hi dir a si caah secular ram hman sisehlaw asinain Khrihfa eh, Khrihfa Baibal in a rak dirmi a si caah Baibal base ca cawnnak an tuahmi cu Texas nih an tuahmi kha a ṭha tuk ko tiah ka hmuh ko.
Ka lawm.
Okay, thank you.